Dumelang, le amogelesega mo Botswana Thinking Law ko ke le tsisang gaufi le molao. Tsatsi eno ke kgatiso ya bohelo mo eh, puisanong ye ya molao wa tsa pereko. Mme pele ga re tsena mo kgatisong ya tsatsi jeno, ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa heba Ga e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ga re tswelela ka kgatiso ya tsatsi jeno, re a go bua ka ga kgang yaanong e le ko kgotlatshekelo. Mme mo sekaing se, re a go dirisa sekai sa ga mmereki e le ene a tsisang kgang. mmereki o tshwanetse gore a bo a tsisa kgang ko kgotlatshekelo e e itebagantseng le tsa phiro mo malatsing a le masome a mararo o itsisa yana ka go tsisa dipampiri tsa kgotlatshekelo tse di bitswang statement of case Mo teng o tebe a bua kgang ya gagwe. Kgang ya gagwe e le gore o ne a berekela mang, nako e e kahe, ebile gore o kubilwe o kubilwe jang a bo a tsenya moritli wa setankana se se supileng gore ba paletswe ke go rarabolola kgang ko mediationeng. Mme mo nakong ye ya malatsi a le masome a mararo a, o tshwanetse gore a bo a isa dipampiri tse ko kgotlatshekelo a bo a di isa ko mohiring. Mo teng ga dipampiri tse o tla bo a tsentse um aterese e e leng gore o tla bo a hiwa dipampiri tsa kgotlatshekelo ko go yone. Mohiri o tla beng a bitswa respondent o tabe le ene a tsenya mokwalo o go teng statement of defense mo teng o le ene o tla bo a ntsha kgang ya gagwe a bua gore um motho o ne a mmerekela o ne a mmerekela jang ebile a bo a tlhalosa gore yene dilo tsotlhe tse a di dirileng gore a helele a ntshitse mohiri wa kana mmereke mo tirong o di dirile sentle ebile o ne a na le lebaka le le lolameng gakologelwa gore ka ga molaong wa tsa pereko motho o e leng gore o ntshitswe mo tirong o tshwanetse go supa hela gore o ntshitswe mo tirong mme motho wa mo hirileng o tshwanetse go supa gore go ntshiwa mo tirong ye o ntshitswe sentle go ntshiwa sentle o tshwanetse go supa dilo tse pedi Gore go ne go na le lebaka le le siameng gore ke eng a ntshiwa mo tirong e bile le tsamaiso e e setseng e e setsweng morago gore a ntshiwe mo tirong e tsamaile sentle ha um go sena go baaka ngone mokwalo o wa statement of defense mo teng respondent o tla ba a tsenya le address e e leng gore o tla ba a hiwa dipampiri tsa kgotlatshekelo ko go yone o tshwanetse gore a bo a isa mokwalo o ebile a bo a o neela le applicante mo nakong ya malatsi a le masome le bone ha go sena go lealo kgang e e tabe e bitswa la ntlha ko kgotlatshekelo ko go bitswang go te roll call ko roll call go tabe go dumalana gore kgang e ya go isiwa ko mmereki wa kgotlatshekelo o o bitswang registrar mme ebile go tlabe go bewa letsatsi gore batho ba te ba boele ko kgotlatshekelo batho ba tebe ba ya gone ko registrar batho ba ke ra ya applicant le respondent le babueledi ba bone ga e le gore ba na le babueledi ga ba sa kgone go dumalana gore ba duelana yang Kgang ya teng ya tswelela ga pele ga rejisetara yalo ba dumalana dilo tse e leng gore di tshwanetse go sekasekiwa ke kgotlatshekelo tse ba tebeng ba bua ka tsone go tebe go baakangwa mokwalo o tshwanetseng go bewa monwana ka se se buisantsweng gone ko um kopanong ye ga batho ba boela ko kgotlatshekelo mokwalo o ba tebe ba kopa gore o diriwe um taolo ya kgotlatshekelo mme mo teng ebile ba tebe ba dumalane gore ba bitsa eh, basupi ba le kahe le gore ba rotsisa dipampiri tse dingwe tsa kgotlatshekelo leng jalo jalo kana dihe ga ba boela ko kgotlatshekelo jalo eh, kgotlatshekelo e tlabe e ba bolelela gore ba tshwanetse go tsisa dipampiri tsa basupi tse di gang bosupi ka bokhutshwane leng le gore ba tshwanetse go tlisa leng mekwalo e e leng gore ba tlebe ba e dirisa ka nako e ya bosupi ha dipampiri tse di sena go isiwa ko kgotlatshekelo di tabe jaanong di phuthiwa go diriwa mokwalo o le mongwe hela o e leng gore o tabo o dirisiwa ke basupi go ga bosupi jwa bone Mokwalo o o ta bo o isiwa ko kgotlatshekelo ka nako tse di dumalanweng kgang e be e ta e bitswa o lebile tswelelo ya go ga bosupi ka molomo. Malatsi a o beilweng go ga bosupi e kgona go nna letsatsi le le lengwe hela kana go heta kgotlatshekelo e lebile gore go tla be go bitswa basupi ba le kae. ha basupi ba bitswa yaanong motho o o bulang kgang ke yo wa applicant o kgona gore a ba ata le basupi ba gagwe kana a itela a le nosi mme kgang ka ga e tsamaisiwang ka teng mosupi o tla ba a simolola a aga bosupi jwa gagwe pele mo go bitswang examination in chief mme ga go ntse yalo moathodi o kgona gore a bontse a tswelela a botsa dipotso ha a sena go hetsa go ga bosupi yaanong um o mongwe o go teng respondent kana mmueledi wa gago o tla ba a simolola go botsa mosupi yo dipotso e le gore o leka go supa se um motho o tsisitseng kgang a se buang ga se boammaaruri kana ga a na teta ya go kopa go hiwa se a se kopang go tla bo go diriwa jalo mo gongwe moatlhodi le batho ba nnang le bone ka gore ko kgotlatshekelo ye ya babereki moatlhodi o nna le batho ba le babedi go utlwa kgang le go e rarabolola batho ba ke ba e leng gore ba emetse makgotla a babereki le ba ba emetseng makgotla a bahiri le bone ba tsebe ba hiwa nako ya go botsa basupi ba um dipotso ba kgona go botsa pele ga respondent a botsa kana morago jalo jalo ga go sena go nna yalo mosupi yo o tla ba a boelela gape a thatswa kgang mo go bitswang re-examination basupi ba tebe ba tsamaya jalo jalo go ithelela kgang ya motho o o tsisitseng kgang e hela ga o tswa gongwe go tsena um motho o tabeng a tlisitswe ko kgotlatshekelo gore a bule kgang ya gagwe ga a bula kgang ya gagwe le ene o taba a bitsa basupi e be ba ga bosupi hela jalo ga bosupi jotlhe bo sena go hiwa kgotlatshekelo e tabe e botsa batho gore a ba batla gore e be ba nganga ba lebile molao ka mokwalo kana ba bua ka molomo ga ba dumalana mokwalo kana molomo ka letsatsi le le beilweng ba tabo ba ya ko kgotlatshekelo kana ba isa dipampiri tse di lebaganeng kgotlatshekelo e be e ba bolelela gore ke tantsha um eh, tshwetso mme le ta bolelelwa gore ya go tswaleng ga tshwetso e sena go utlwiwa yalo a re mmereki ke ene o e leng gore ga a atega Ga mmereki a sa atlega o tla bo a tsaya kgang a bo a isetsa a isa ko pele ko kgoteng kgolo mo Botswana e bitswang Court of Appeal mme o tshwanetse gore a boisa boikuedi jo mo bekeng tse thataro ga go sena go ntshiwa tshwetso ya lekgotla le la tsa batho ba pereko. Mme e bile o di isa jaana a isa pele ko kgoteng kgolo a bo a isa ko lekgotleng le la tsa pereko a bo a la bogelo a ha o mongwe o e leng gore o ategile. O ategileng yo ene ha a sena go hiwa dipampiri tse tsa kgotla kgolo ya tsheko o tla bo a isa dipampiri tsa gagwe tsa kganetso gone ko kgoteng kgolo e di tshwanetse gore di bo di isiwa mo nakong ya dibeke tse tharo ga di sena go isiwa yalo a bo a di isa le ko eh, yo isitseng kgang yo ikuetseng ko addresseng ya e tlhophileng e a tla bong a e tsentse mo dipampiring tse di yang kgotakgolo Mme mo kganetsong ye le ene o tla bo a tsentse kwa tabong a tsa a hiwa dipampiri tsa kgotlatshekelo teng mmereki wa kgotlakgolo ye o tabe a ba bitsa gore ba ye go baakanya mo go tseng record mo teng go tabe go tsenngwa dipampiri tsotlhe tse e leng gore di tabe di dirisiwa ga go ya go nganyiwa ko kgotlakgolong e ya e go teng court of appeal Mme ebile o tla ba a bua gore motho o o ikuetseng o tshwanetse gore a bo a duela bokae mo nakong e e rileng gore go baakanngwe mekwalo ye le gore go rurugadiwa gore ga a sa atege a bo a duela ditshenyegelo tsa yo a mo isitseng kgotlatshekelo. ga go sena go dualo motho wa ba duelwa yaka go beilwe um motho o berekelang kgotlatshekelo o ta ba yaanong a ba neela yone mokwalo o go teng record-e a ba ba bolelela gore kgang ya bone e tsena leng pele ga baathodi ba kgotakgolo le gore e bo ba tsentse dipampiri tse di ngangang tse di tsentseng molao ka nako e e rileng ga ba setse ba tsentse dipampiri tse ba ya go nganga ga pele ga baatlhodi ba kgotakgolo ye baatlhodi ba tebe ba botsa dipotso gale le gale ga kgang ya go nganga e sena go hela ba tebe ba bua gore ba go ntsha tshwetso leng Ga tshwetso ya kgotakgolo e sena go tswa, go sa kgathalesege gore ke eng, ke tshwetso ya bogelo mo kgotatshekelong ka gore ke yone kgotatshekelo ya bogelo mo Botswana. Ko nteng ga gongwe kgang e boela ko kgotatshekelong e ya babereki mme mong go diriwa ga e le gore kgang ga ya utlwiwa ka botlalo mme gompieno re bua ga kgang e utlwile ka botlalo hela sengwe le sengwe se thamaletse ke sologela ga leanyile sengwe se se mosola ke lebogela ga ne le na le nna mo kgatisong ya tsatsi jeno le ga le utlwile sengwe mo dikgatisong tse tse di buang ka molao wa tsa pereko ke lebogela ga ne le na le nna Ke taa le bona mo kgatisong e sele e e ta bong e ta mo nakong. Ke kopa gore le rate le subscribe le amogane molaetsa o le letse toloko gore nako tsotlhe ga ke tsenya kgatiso e ntšha e bo le bolelelwa le ntsha le morago mo maranyaneng a facebook ko botswana thinking no Twitter at BW Thinking Law le mpheng megopolo ya lona le gore le anywile eng mo di-commenteng ko tlase kana ga e le gore go na le sengwe se le bonang gore ga ke a bua ka sone kana ga ke a tsenelela le gone le ka bua kana la mpotsa ko tlase mo di-commenteng kana gone mo maranyaneng a ke buang ka one